Imi yemmut urgaz-is, yeǧǧa-yas tlata warrac. Akked tebḥirt, mkul lxir Rebbi yella deg-s. Dɣa tessemɣer-d arraw-agi-ines asmi meqqrit, ffɣen-d akk d ifenyanen, ur xeddmen ara tibḥirt-nni, ttawin-d kan lfakya i d-tettmuddu tebḥirt-nni. Dɣa akken-is lweqt, tuɣal txuṣṣ lfakya i d-tettmudd, tella lqella. Dɣa yenṭeq umeqqran deg-sen, ini-as, Yudi, a yemma, ini-as tibḥirt-agi-inu ur nesɛi ara lfayda, iyi-s, ini-as nekkini ad ruḥeɣ ad nadiɣ ɣer lxedma di temdint. Tenna-as, Ihi a mmi, akken twalaḍ, akken teffeɣ fell-ak akken. Dɣa wagi iṣubb ɣer temdint, idimari lxedma di temdint, ixeddem di l'hôtel. Ma ala d almas-nni, ṭṭejra i iwala teqqur ad tigzem, ad yawi sɣaren ad nizenz. Ma d amaẓuẓ-nni, ijamaɛ-d akk lfakya-nni i mazal tettmuddit-it tebḥirt-nni. Dɣa yiwen wass deg ussan n Rebbi, yennejmaɛ-d win ixeddmen akken di temdint, tseww-as n yemma-tsen imensi, tsers-asen-d ɣef ṭabla, di lmakla i sen-tessers tetten. Yenṭeq wemquran-nni ar yemma-s, yenna-as, A yemma, ini-as lxedma-agi ara xeddmeɣ, ur teffiɣ ara fell-i. Xeddmeɣ ccher complet. Ttafeɣ-d ḥala ayen ttaɣeɣ d lqecc d wayen i tetteɣ, tekfu ccehr aya-nni. Dɣa yenṭeq-d Ulmas-nni ɣur-s, ini-as, D acu tebɣiḍ ad tt-id-tiniḍ a yemma? Ini-as, Yya-w-d ayen i bɣiɣ ad t-id-iniɣ, tibḥirt akkin-i ad tt-lefreq, ad awiɣ amur-iw ad t-zenzeɣ, ad ruḥeɣ ad fetḥeɣ arisṭuru di temdint. Ini-as, Ulmas-nni, ini-as, imi akka mi menkini apar-iw ad t-zenzeɣ. Yerna yenṭeq-d umaẓuẓ-nni, ini-as, imi akka ad tzenzem akk tibḥirt-agi, ula d nekkin ad zenzeɣ apar-iw. Dɣa tenṭeq yemma-tsen ɣur-s. Ɣur-sen tenna-yasen, imi ad tt-tzenzem tebḥirt-agi-ni, ar d nekkini ad tt-yaɣen. Dɣa ttaḍsan, nnan-as, a yemma, ansi-m-d kan yedrimen s wacu ad taɣeḍ tebḥirt-agi-ni? A tenna-yas aya, yeǧǧa-yi-d baba-twen lkenz. Dɣa temɣer icem-is teddem-d tasarut. Tenna-yas, d ta tsarut, lkenz i d-yeǧǧa baba-twen. Nnan-as, amek akka yeǧǧa-yam-d lkenz ur ɣ-d-tenniḍ ara anda t-id-yeǧǧa? Tenna-yas, yaw ur t-id-nniɣ ara, i yespeṛay, i wass-a. Atan ass-agi-ni tura, nniɣ-awen-t-id. Nnan-as anda-t lkenz akka ɣ-d-iǧǧa baba-tneɣ? Tenna-as ihi, lkenz i wen-d-iǧǧa baba-twen atan i tebḥirt. Tenna-as atan deg yiwet si ṭṭejṛan i yellan dinna. Lukan ad tawim iqubac, ad tneqqcem irkelli, ad tafem lkenz-agi-ni, ad tafem asenduq lkenz. dɣa ruḥen wwin lqubec neqqcen akk tibḥirt-nni neqqcen irkli ttjur-nni yufan ara uɣalen-d ar yemma-tsen anas aweddi a yemma atan neqqc akk tibḥirin-nni tibḥirt-nni ttjur-nni ulac dɣa tenna-yas ihi tenna-yas balak izmer lḥal si ctawi-ik akk iɛeddan igefran aḍu tenna-yas amar idipras i wakal-nni tenna-yas lukan ad ternum ad tneqqcem ayen ilan sinik seddaw ttjur-nni tenna-yas ahat ad tafemt dinna uɣalen wwin

Tenis, lkenzi wen di jababat wen, mačči d asenduq, lkenzi wen di jababat wen, d tibḥart agi niɣ, d lxir a Rebbi akka tettwalim. Inṭeq-d umaẓuẓ-nni ɣur-s ini-as, a yemma bɣiɣ a kem-seqsiɣ. Tenna-as, a nɛem ya Rebḥa mmi seqsi. Ini-as i tsarut-nni, d acu-tt? Tenna-as, a mmi tasarut-nni, d axmar-nni txemrem iɣallen-nwen, tqedcem di tebḥart agi txedmem aṭas, tɛetbem, atan teffɣem a lɣella tufam lkenzi wen di jababat wen. Tenna-as tasarut-nni, d lxedma a mmi. Nnises asmi tellam ur txeddmem ara, ur txeddmem ara tasarut-agi. Txuṣṣ lɣella, asmi eh, trefdem tasarut eh, txemmlem iɣallen-nwen txeddmem, atan eh, iɣenna-ken Rebbi, akka tura ad tawim lɣella, akka ad tzenzem, ad trebḥem aṭas d idrimen. Tanemmirt-nwen deg tfukk tmacahut-iw, sarameɣ ad tili teɛjeb-awen, à la prochaine vidéo inchallah.